Lampah super, lampah soto, hambur binalu di pahumaan. Ulun di sini handak bapidato, manambah pangalaman, manambah kabisaan. Nang tarhurmat, Dewan Juri Lumba Pidato Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Kuta Banjarmasin. Nang ulun hurmati, Panitia Pelaksana, Bapak Ibu, wan kakawanan sabarataan nang manuntun video ini.

Ulun badiri di sini handak manyampaikan pidato di acara Festival Tunas Basa Ibu tingkat Kuta Banjarmasin nang bajudul Bahasa Banjar Mandidik Kita. Dewan Juri nang ulun hurmati, kita sabarataan di sini tahu, bahasa itu satu daripada hal nang panting dalam kahidupan. Kita pasti parlu banar lawan yang ngarannya bahasa. Bahasa, kita pakai gasan bakawanan, bakanalan, balajar, bajualan, wan lain-lainnya. Amun kadada bahasa, manusia ni kada harapan tahu lawan manusia lainnya, kada harapan ada sakulahan, kada harapan ada bangunan, kada harapan batulungan. Bahasa nang kita pakai matan halus, nang dilajarkan ka kita di rumah, sasuai lawan bahasa uma abah kita, ngitu pang nang disambat urang tu bahasa ibu. Bahasa ibu di wadah kita ni bahasa Banjar. Bahasa Banjar tu bahasa nang sudah turun-tamurun kita pakai di banua kita nih. Di banua urang kaytu jua, nang kaya di banua bubuhan Dayak atawa di prupensi lain. Bahasa Banjar dipakai di pasar-pasar, dipakai jua hagan bapandiran lawan kawanan saban hari. Ujar urang nang paham ilmu bahasa, istilahnya tu bahasa Banjar nih jadi linguafan ka di pulau Kalimantan nih. Dewan Juri nang ulun hurmati, kanyataannya wayahini di banua kita banyak kakanakan nang anum-anum nih kada bisa lagi bahasa Banjar nang bujur, apalagi kita nang tinggal di kuta ganal kaya Banjarmasin nih. Banyak pandatang sana sini nang badiam di wadah kita. Saking banyaknya, kawin jua lawan buhan kita. Nang kaputingannya, anak babuhannya tuh tacampur campur jua bahasanya. Lamun, itu kada papa. Nang maulah sakit hati nih, urang bajar bujur maka kada tahu lawan bahasa banjar. Banyak nang supan makai bahasa banjar, disangka urang kampung jah, kada gaul jah. Han, itu pang masalah nang kita hadapi wayahini. Bapa, ibu, wan kakawanan sabarataan. Amun kita bujur-bujur pakai, sabujurannya bahasa Banjar ni sudah bungas mambungasi ahlak kita. Kadada di bahasa Banjar tu adabnya bapandir sambarangan, bapandir kasar, bapandir lanji, ujar urang tu tahu di basa. Bila sembarangan, berarti kada tahu di basa. Basa tu ya bahasa. Bahasa kita nih maatur supaya nang tuha wan nang anum nyaman bapandiran, supaya adab yang bagus, supaya jadi doa nang baik-baik ja bila manyambatnya. Cuba kita itihi, urang tuha bahari tu mun sarik lawan anaknya, kadada nang manyumpahi anaknya pakai basa nang kada baik. Maraganya pada tuhan kita bahari tu paham. Mun manyambat nang kada baik, musi haja di du'a gasan anaknya. Lancak kalo anaknya babal. Nang disambat lancak tu, pintarnya ai anakku nih. Han, kadada jua di sumpahi pakai bahasa nang kasar. Bila anak kada maasi, rahatan naik puhun, pasti di ucapi, naik lagi, tinggi'i lagi. Kadada jua di sumpahi di suruh turun tu. Nah, ini pang konsep bahasa kita santun wan mun kawa bapandir tu nang baik-baik ja. Imbah itu pulang, bila bapandir lawan urang ada tingkat adabnya. Bila lawan kawan, pakai aku kada papa. Tapi, bila lawan nang tatuha, pakai pian. Bila handak manyambat urang pakai sapaan sidin, jangan inya bila lawan urang nang tatuha. Bila manyambat urang nang tuha, jangan bakiyau sisi, tapi pakai sapaan kaka kah, paman kah, acil kah. Han, bila bahasa banjar ni bujur-bujur kita pakai, insya allah kadada lagi kanakan nang wayahini muntungnya kada baadab. Jadi, pas jua momennya lawan festival Tunas Bahasa Ibu ini, ulun handak mambawai kakawanan sabarataan sama-sama kita makai bahasa banjar nang bujur, sama-sama kita menjaga warisan padatuan kita bahari. Jadi, bila kita bujur-bujur pakai bahasa Banjar, kita terdidik jua gasan baadab wan tahu di bahasa. Ayu kita balajar bahasa Banjar, balajar baadab. Sampai di sini aja pidato ulun. Ulun minta maaf, minta rela bila ada salah. Summa Salamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.